Безгә җиңеллек буларак һәм безнең өчен җәннәткә керергә тагын бер мөмкинчелек буларак биргән. Кайбер кеше, мәсәлән, уразаны газап дип кабул итә. Ашау, эчүдән тыелырга кирәк, якынлык кылмаска кирәк. Кеше болай да зина кылмый инде. Әле тагын якынлык та кылмыйча торырга туры килә. Әмма шулай булса да, Рамазан ае ул изгелек кылырга, гөнаһларыбыз кичерелергә һәм җәннәткә керергә бик зур мөмкинчелек. Ләкин Рамазан аеның, әлбәттә, башка дәресләре дә бар. Мәсәлән, Рамазан ае безне өйрәтә буш эштән тыелып торырга. Мондый гади көндә ураза тотмаганда без эшләргә мөмкин без файдалы эшләрдә, эшләргә мөмкин без буш эшләрдә. Кай вакытта менә сорап куялар миннән, и хәзрәт, менә соңгы вакытта вакыт бик тиз бара, нишләп ала икән ул диләр. Аның бер сәбәбе тормышка җитди карамау. Буш эш белән шөгыльләнү. Әйтик, мәсәлән, телефоныңны алып утырасың да, бер сәгатькә син югалырга мөмкинсең. Шунда кереп китәсең. Инде телевизорны кушсаң, берәр кино карарга. 2 сәгать дигән ким дигәндә ул кино барырга мөмкин. Рекламалар белән бергә. Димәк, 2 сәгать гамәлең синең тагын юкка чыга, югала дигән сүз. Әнә Рамазан ае шушы безне буш эшләрдән тыя. Чөнки гадәттә буш эшләр ул файдасыз. Ә файдасыз булган очракта ул әле тагын гынахлы да була икән. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Мин ди адәм балаларына ризыкны былай да бирә ала идем" ди. Ягъни, кешеләр эшләмичә генә. Күктән төшә ризыклар, мәсәлән, яки аяк астыннан килеп чыга алтын-көмеш. Эшлисе юк. Әмма алай булса, кешеләр бозылырлар иде, ди. Ләбагау фил арды. Җир йөзендә кешеләр бозылырлар иде, ди. Менә кешенең буш эш белән шөгыльләнә башласа, кирәкмәгән эш белән дип әйтик, кеше бозыла. Чөнки гадәттә буш эшләр ул гөнаһка алып бара. Шул ук телевизор карауда. Анда бит гаурәт карыйсың, начар сүз ишетәсең. Телефонга кереп китсәң дә шулай ук. Хәзер күп кешеләр инде утыралар ютубта, блогерларны карап дип әйтик. Алар акча эшли, ә син аларны карап утырасың. Менә шушы Рамазан аенда без бу буш эшләрдән тыелып торабыз. Чөнки безнең буш эшкә вакытыбыз калмый. Безгә шушы Рамазан аенда ничек тә булса сәхәр ашап, авыз ачып өлгәрергә кирәк. Кунакка барсалар, кунакка чакырсалар барырга кирәк. Тәравих намазлары укырга кирәк, сәгать сәгать ярым китә тагын төнлә. Көндезге вакытта эшләп калырга кирәк. Эштән кайтып, чистарынып, юынып, әле тагын мәчеткә барырга тырышабыз. Әзрәк кенә буш вакытыбыз булса, йоклап алабыз, ял итеп алабыз. Чөнки ашамыйча, эчмичә тору хәлне ала. Буш эшкә безнең вакытыбыз калмый. Менә шуның өчен дә, әлбәттә, буш эшләрне калдырып торсак, безнең файдалы эшләребезгә вакыт килеп чыга башлый. Күбебез бит мәсәлән әйтәбез. Намаз укымыйм, чөнки вакытым юк ди. Коръән укымыйм, вакытым юк ди. Мәчеткә йөрмим, вакытым юк ди. Ничек вакытың юк? 24 сәгатьнең ярты сәгатен, бер сәгатен таба алмыйсыңмы? Эштән кайтканда мәчеткә кереп чыгарга. Я булмаса, кырулыңа Коръән алып, бер бит Коръән укып алырга. Бер бит Коръән укып вакыт алмый ул. 2-3 4 минут алырга мөмкин. Шуңа вакыт таба алмыйсыңмы? Көненә 100 тапкыр ла илаһа иллаллах дип әйтергә вакыт таба алмыйсыңмы? Аны автобуста барганда, машинада барганда әйтергә була. Вакыт бик күп, әмма шушы вакытны буш эшкә багышлыйбыз. Каядыр сөйләшеп торуга, каядыр кереп чыгуга, каядыр кирүгә. Бүгенге көндә ни гаҗәп, хәтта мәсәлән, әбиләребез дә буш эш белән шөгыльләнә, бабайларыбыз да. таяк тотып, скандинавский ходьба белән урамга чыгып китәләр. Элек әби-бабайлар оныкларына булышалар, бала карыйлар, ризык пешерәләр, мәчеткә йөриләр иде. Ягъни ниндидер иҗтимагый тәрбияви эш белән шөгыльләнәләр иде. Үзләренең гыйлемнәрен, мирасларын яшь буынга бирәләр иде. Бүгенге көндә урамда таяк тотып, ләчтит сатып йөриләр. Әлбәттә, ул сәламәтлек турында кайгырту, мин аны начар димим, ул гынах түгел. Ләкин ул буш эшне башка файдалы эшкә әйләндерергә була. Шуңа күрә бүгенге көндә техника заманасында бик күп эш җиңеләйде хәзер. Хәм эшләребез җиңеләйгән саен буш вакытыбыз барлыкка килә башлады. әмма кеше нишләптер бу вакытны файдага үткәрми. Ә үткәрә буш гамәлгә. Буш гамәл белән шушы вакытын алып, сарыф итеп, үзенең гомерен заяга үткәрә. Менә шулай итеп Рамазан айы безгә тагын вакытларыбызны киләп, буш эшләребезне калдырып торырга да ярдәм итә икән. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.